It's not for you to say, it's for others to say. And it just keeps you humble and I think humility is is a good thing to have too at times, yeah. Tētahi ki roto i tō mātou whānau, whakapūpūtia nā rākau kia kore ai e whati. E kōrero ana kia noho pūmau, kia noho kotahi. Kia noho ā-whānau nei tō mātou whānau i ngā wā katoa, ki te tautoko i a mātou anō, i te wā e pēhi nei mātou i ngā āhuatanga o tēnei ao hurihuri. Ki roto i te reo Pākehā, he whakamāramatanga tāku, United we stand, divided we fall. Hoi ano kahi koe, kahi koe matou i runa i tera whakatauki whakapuputia na rakau kia kore ai e whati. Ki te whakapupu i na rakau katoa, ka kore koe e whati i na rakau. Engari kotahi no iho te rakau, ka taea, ka taea e koe te whati. Is there value in whakatauki? Mm. Yes. Uh, again, it comes back to one's interpretation of that whakatauki. Yeah, whakatauki, whakatauaki, you know, there are many different kinds of whakatauki. And uh, it's, as a kaiako, it's trying to explain or whakamārama me ki To tauira the difference. So, um, so today's students were probably, in my classes, would say, or oh, would say, whakatauki, what's a whakatauki? And for me, it's a whakatauki, ko te whakatau i te kōrero. And ahakoa he aha te kōrero. And... Um,

A lot of the whakatauki i a President i a waiata, i nea mōteatea. And a lot of whakatauki are represented in the mōteatea which talk about tangi, which talk about pakanga, about war, which talk about relationships from iwi to iwi.

Ko te whakatau ki te kapinga o ngā whakaaro katoa o te ao Māori ki roto i ētahi kupu ruarua noa iho. Nā tētahi te whakataukī waihanga nei. E ai ki te kōrero ko te whakatau tauākī e mōhio ana nā wai i waihanga. Engari, ko te whakataukī hoki, nā tētahi anō i waihanga. Ko nā whakataukī te kaiwhakaatu o te ao Māori o mua. Ko te kaiwhakaataata o te ao Māori. I reira ka kite. Tātou i te whakaaro o ō tātou mātua tūpuna ki tō rātou ao, nē. Te rangi, te whenua, te ngahere, te moana, ka tō ērā mea ki roto i te whakataukī. Nā, i roto i te whakataukī, he, he tohutohu. Ētahi wā he whakatūpato, ā, he whakaakoranga. nē, hei arataki i a koe, hei whakaū rānei i tētahi kōrero, i tētahi whakaaro kua puta, nē, he whakatātā rānei i tētahi whakaaro, ā, hei tūraki i te kōrero a tētahi atu, hei tautoko i te kōrero a tētahi atu, hei mihi ki tētahi. Hei whakarangatira i te kōrero, hei whakanikoniko i te kōrero, hei whakanakonako i te kōrero, ka tō ērā kei roto i te whakataukī. Engari, ahakoa rā i tito ai ō tātou mātua tūpuna ngā whakataukī e whia tau ka huri, kei te whai pānga tonu ngā whakataukī ki tēnei ao.

Nē? Ā, he maha ngā whakatauki. Tērā tētahi whakatauki, ā, he mea rongonui nā taha rākau. Ā, he roa tēnei kōrero. Engari ko te kōrero poto tēnei, e haere ana taha rākau me tana hoa mai tētahi wāhi ki tētahi wāhi, mai Tūranga ki Te Māhia ki taku mōhio. E haere nei te taha rākau, e whiti ana te rā, pēnei te rā nei. Anā, ka haria e ia wana hīeke. Ko nā kākahu ēnei e kore ai te tangata e mākū ki te ua. Ka pōkaitia. Ka mea tana hoa, E hoa! Kāre he take o ēnā kākahu, kai te whiti tērā. Ka mea tā rākau, He tata ā runga. nē, he tata a runga. Nā, ko te tohutohu i roto i tērā whakatau ki ahua hōhonu ake, engari ko te, ko te, ko te whakaaro matua, wai ka hua, wai ka tohu, ka aha te rā, nē, he tata a runga. Whiti mai, whiti mai te rā, ā, mea rawa ake, kua ua. Nō reira ka kī a Taha Rākau, he tata a runga. Hoi anō rā, they set off on their journey, I a rāua e whīkoi ana, ah, ka uaina te tokorua rā. Nē? E pai ana te taha rākau rā, ka tīkina atu a tana, tana hieke, nā, ka kākahuria ia, ka kuhuna tana hieke, ko pai, ko kori e māku. Nō reira, mō, mō, mō, mō aku hoa kōrero Māori i mōhio nei ki ngā whakataukī, he pērā mātou. Ka kōrero whakataukī mātou ki a mātou, i ōna wā. Kua haere, kua haere mātou, kua mea tētahi, Oh, kei te pae, kei te whiti tērā. He mahana. Ka mea atu au, He tata a runga. Oh, ka tika kē koe e hoa. Nē, ka haria he koti. Tauranga moana, tauranga tangata, ah, kōrauru ki tahi e. Kōrauru ki tahi e is a Ngāi Te Rangi. whakatauki, rauru ki tahi te ingoa te tupuna whare o Tauranga Moana o te marae a Whareroa. Rauru ki tahi is a whakatauki says that says I only have to speak with once, speak once. My word is my bond. and that's a favourite of Ngai Te Rangi and one of my favourites because our meeting house is called is named after Rauru ki tahi. Uh, Ngai Te Rangi, Rauru ki tahi e. Uh, mena ka whakautu koe te kōrero a te rorirori,

Arā anō nā, nā whakatauki ngā tongi kura. Ko nā tongi kura ko he kupu tērā nō roto mai a Tainui waka. Mō nā kupu, ko te tongi kura nei he whakawhenumitanga o te kupu e ai ki ētahi, he whakawhenumitanga o te, o te matakite me te whakatauki. Nē, he kōrero poropiti. Ko te nuinga nā Kīngi Tāwhiao i, i kōrero. Nē. Engari e ai anō ki ētahi kaumātua, ko te tongi kura he kupu anō ā, mō ngā whakatauki whakatauākī. Nē. Engari nō roto mai a Tainui. Ana ko tētahi, nā Kīngi Tāwhiao. Me ana, ki te kotahi te kākaho kāwhati, ki te kāpuia, e kore e whati. Na, i tetahi tangihanga au, i nanahi, naaku te karakia i te ata. Na, ko te whare i mate ai taku papa, taku karanga papa tenei, tokotoru anake ratou e noho nei tua whare ra. Engari inanahi, kua hokihoki mai te whānau, āhua nui tonu mātou e noho ana. Ka mea tau ki taku whaea, Kia kaha koe! Kia mahara ki nā kōrero a Kingi Tāwhiao e mea ana, ki te kotahi te kākaho ka whati, ki te kāpuia e kore e whati. Nā, ko te tohutohu kei roto, tēnā, kia noho. ā-whānau tonu koe i roto i tēnei wā. Me me piri mai ana te whānau, e noho ana koe i roto i te tokomaha o te whānau, ana, e haria mai ana, ā, e tēnā, e tēnā, e tēnā, he kai, ā, he kōrero, he ringa miri i te tuarā, ā, he whakamāuru i te manawa, ērā mea katoa. Ki, ki te noho i tō kotahi, nē, ka tāmia koe, ka pēhia koe e te pōuritanga, e te rukupōpō, e ērā mea katoa, ā, kua whati. Nē. Nō reira he pai tērā, pai tērā. Koirā te te ōna kōrero tino pai ki a au, ā, ko te, ko tērā rā. I was taught a whakatauki from our marae and this particular whakatauki ko tā te whare i whakatau ai ka mana which really talks about leave for the house to talk, let the house talk reach consensus as a people leave the kōrero in the house.